Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dyn eisiau i gyflwyno app oedd wrth y Google Play sydd dwi'n yn meddwl y allai fod yn defnyddiol i dysgwyr ac hefyd i siaradwyr neu i unrhyw un sydd yn eisiau i gyfathrebu yn yr iaith. Felly os ydyn ni'n agor uh, Google Play ac nawr os ydyn ni'n yn achwilio ar gyfer yr enw'r o app hwn sydd yn galw code board yr un fan yma a dyna fe. Felly os ydyn nawr yn ei mynd sefydlu ar yr deface Ac wedyn i'w agor. Ac wedyn i alluogi y bysyfell hwn. ac wedyn i parhau i'r sgrin nesaf, ac wedyn i dewis y bysysfwrdd hwn, sef code board, A dyna ni. Ac wedyn, mae angen i tapio ar y gar wnaethpwyd. A dyna ni. Felly, beth sy'n mor defnyddiol ynglyn â'r bysyllfwrdd hwn yn lawer o amseroedd pan ydyn ni eisiau i mewnbynnu rhywbeth yn yr iaith Gymraeg. Felly mae angen i ni i mewnbynnu rhywbeth gyda'r acen er enghraifft gar, gyda'r acen fel môr neu tŷ neu gŵr neu gŵyr neu gŵyr neu gên ac yn y blaen. Felly, Sut i wneud hyn? Os ydyn yn dychwelyd i'r gosodiadau ar gyfer yr bwysffordd hyn, os ydyn yn torchi i lawr i'r lle pan mae'n ein dweud y prif bwysffordd, yr ail rhes fan yma, nid ydy ei osodwyd, felly ac ydyn yn gallu mewnbynnu yr llythrenau gyda'r acennau, ond sut i dod o hyd o'r rhain? Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni, er enghraifft, i agor yr poriwr fel Chrome fan yma, a wedyn mae rhywun yn gallu mynd i rhywle fel Wikipedia i archwilio ar gyfer yr erthygl ac anglyn ar acennau uwchben y llythrennau. Felly, os ydych chi'n yn achwilio ar gyfer yr erthygl anglyn ar Unicode fel hyn, Ac wedyn os ydyn ni'n torri lawr tuag at y gwaelod o'r tudalen fan yma, mae gyda ni yr arian lle y mae'n yn rhestru yr adrannau gwahanol union yn yr cyfundrefn Unicode, felly... Os ydyn ni yn tabio o'r o'r gysylltiad ar gyfer yr Llatyn un ychwanegol felly ma'n yma ma' gyda ni yr tabl o'r rhyneg gyda'r acene felly yr hynna'n gallu er enghraifft dewis yr prif lythren A gyda'r yr acen grom uwchben fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu archifio ac wedyn mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer yr llysyfwr ar gyfer code board ac wedyn i lido mewn fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu parhau i wneud yr un peth gyda'r llythrennau eraill. Weithiau mae'n ddefnyddiol i bwyso ar yr botwm 'Iawn, mae'n yma' i achub beth oedden nhw'n wedi ei mewnbynnu i beidio â golli nhw. Ac wedyn yr hyn yn gallu parhau ac wedyn fel dach chi'n gweld mae gyda ni yr botymau newydd ar y bystyffwrdd. Felly yr ydym mynd i barhau i mewnbynnu y llythrenau oddi wrth y tudalen Wikipedia. Nawr rydyn ni'n gallu achub y rhain drwy pwyso ar y botwm iawn unwaith eto. Ac wedyn ar gyfer yr acen grom uwchben y llythryn U, mae angen inni i mynd i'r dudalen arall, achos os rydyn ni'n dychwelyd i'r dudalen ar gyfer yr Unicode, mae gyda ni yr dulliad gyda'r enw Lladin ychwanegedig A, A wedyn os r'yn ni'n yn agor y tabl ar gyfer yr arwyddnodiau, mae gyda ni yr acen grom uwchben y lethren U, fel hyn.

A dyna ni. Nawr, os yr na dychwelyd i'r testyn wrth ni'n yn ei mewnbynnu o'r blaen, felly nawr yr yn gallu mynosod yr acen neu, felly yr yn gallu dweud gyda'r acen fel môr, neu ti, neu gŵr, neu gwyr, neu gwyr, neu gen ac yn y blaen, ond nid yn unig y rhain. Er enghraifft, os arnyn yn llawer o'r amser yn angen i mewnbynnu yr aruthnod, er enghraifft pan ydyn ni eisiau i mewnbynnu rhyw gyferiad ar gyfer yr e-bost, mae'n hynny yn ddefnyddiol hefyd, felly ac rydyn yn gallu mynd yn ôl i'r gosodiadau ar gyfer y bws y ffordd ac Felly, rydyn yn gallu ychwanegu ar awdurdodau eraill, fel er enghraifft y Seren ac yn y blaen. Unwaith eto, dyma'r yr enw'r o'r byddethol hwn, sef Code Board. Does ddim unrhyw cysylltiad rhyngo fi ar ap fan yma, ond dwi ddim ond eisiau i gyflwyno hyn achos dwi'n yn canfod hyn yn hynod o defnyddiol. Felly, Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.